א יעדן טייערע באליבט אידן, פארוואס זאל א מענטש זיין א מענטש און נישט קיין חיה? פארוואס זאל א מענטש זיך אויפפירן מיט מענטשליכקייט און עס טשעפענען יענעם און יא העלפן יענעם? טוט מען עס ווייל ס'פאסט אזוי, ער וויל הייסן א פיינער מענטש, אדער טוט מען עס ווייל מען גלייבט אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט? דער תירוץ איז, ס'איז נישטא קיין שום סיבה אויפן וועלט א מענטש זאל זיך אויפפירן מיט מענטשליכקייט נאר ווייל ער גלייבט אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט און באשעפער האט געגעבן די תורה, אין תורה שטייט אז יעדע מענטש איז באשאפן מיט צלם אלקים, אין תורה שטייט לא תגנוב, לא תרצח, אין תורה שטייט זאלסט געבן צדקה, און זאלסט טון חסד, און וועגן דעם טוט מען די אלע זאכן, נאר וועגן דעם פרעגט זיך די קשיא, קען א כופר זיין א מענטש? איז דא אזא מושג אז א מענטש לייקנט אפ און אלעס אבער ער איז א מענטש? תירוץ איז ניין, נישט דא אזא זאך אז א מענטש לייקנט אפ און אלעס איז ער א חי רעה. ס'טאר מען וואלע פרעגן ווי נעם איך די זאך פון לייגן אזא בולט סטעיטמענט אזוי אז כאילו איך קען אלע כופרים אויפן וועלט און איך קען זאגן אז זיכערקייט אז ס'נישט דא אזא זאך ווי א מענטש זאל זיין א כופר און זיין א מענטש. דארף נאר מען פארשטיין וואס טייטש זיין א מענטש. זיין א מענטש מיינט אז קוק עס אן ער טוט נישט וויי אנדערע מענטשן אדער ער העלפט אנדערע מענטשן. איז דאס טייטש זיין א מענטש סתם ווייל ער טוט עס אזוי? אפשר איז ער טוט ער עס ווייל ער וואוינט אין א געוויסע חבריא, מ'זאגט א סאסייעטי, און זיין סאראונדינגס אלעס ארום אים האט ארויף געלייגט א דגוש א פרעשור אזוי דארף מען זיך פירן ווייל אזוי האט זיך עס אויסגעשטעלט. סאו טייטש בעצם איז ער נישט קיין מענטש ער טוט עס נאר ווייל זיין חבריא דרייט זיך אזוי און טאמער מארגן קומט א ווינט און דרייט עס אויף פארקערט, וועט ער זיך נעמען הרג'נען און רצח'נען און גנב'ענען און טון וואס ער וויל. סאו דאס טייטש, א מענטש טייטש נישט אז איינער איז א מענטש ווייל ער פירט זיך אזוי אויף, דאס טייטש ווייל ער האט א סיבה פארוואס אזוי צו טון. סאו טאמער א מענטש גלייבט אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, גלייבט אז דער באשעפער האט באשאפן יעדע מענטש בצלם אלוקים, יעדער איינער האט א חשיבות, און יעדע זאך וואס באשעפער האט געגעבן פאר איינעם באלאנגט פאר יענעם ווייל באשעפער האט אים עס געגעבן ממילא טאר איך עס נישט גנב'נען און וועגן דעם טאר איך אים נישט טשעפענען און וועגן דעם דארף איך אים טון חסד טאמער דארף ער העלפ און וועגן דעם טוט מען עס אבער טאמער א מענטש גלייבט נישט אז ס'דא א באשעפער טייטשט אז א צווייטער ביסט א רענדאם אווענט ביסט אפער צופעליג דו האסט קיין שום חשיבות נישט ווען דו האסט קיין שום חשיבות וואס דארף איך מיך רעכענען מיט דיר. סאו אויב ער פירט ער זיך אויף מענטשליך, ווייל דו קענסט טרעפן מענטשן וואס גלייבן נישט אין גארנישט און פירן זיך אויף מענטשליך, דאס איז ווייל יעצט די מצב, די די סאראונדינגס, די גאנצע פרעשור זאגט מען זאל יעצט אזוי טון, וועגן דעם טוט ער עס. אבער די מינוט ער האט נישט די פרעשור ווערט ער א חיה רעה, קומט ארויס זיין טרו קאלערס, וועסטו זען פונקטליך ווער ער איז. מען זאגט נאך די בעל שם טוב האט געזאגט אז טאמער א מענטש דארף פארן אויף א לאנגע וועג אין וואלד און ער דארף נעמען א גוי'שע בעל עגלה זאל ער נעמען א גלויבליכע גוי, פארוואס? ווייל וואס טאמער דער גוי כאפט אן אינמיטן וועג ער וויל דיך הרג'נען? איז אויב איז ער א גלויביגע קענסטו בכלל רעדן מיט אים און קען פרובירן צו טרייען צו מאכן עפעס צו אים איבעררעדן ער זאל עס נישט טון ווייל ער גלייבט אין עפעס האסטו בכלל וואס צו רעדן צו אים ווייל טאמער ער גלייבט אין גארנישט האסטו גארנישט וואס צו דילן מיט אים ער הרג'עט דיך און פארטיג סאו פארדעם ווילסטו אלץ גיין מיט א גלויביגע גוי? די גאנצע זאך וואס דו זעסט די גוים זענען האלבע מענטשן קומט עס ווייל זיי אביסל אנגעהויבן גלייבן אז ס'איז דא איין באשעפער אויפן וועלט, און אביסל אנגעהויבן גלייבן אז די תורה איז אמת, אביסל, נישט אינגאנצן, וועגן דעם זענען זיי האלב ציליוועזירטע מענטשן, וועגן דעם בכלל קענסטו וואקן אין גאס היינט און אונז קענען היינט וואוינען מער אופן, און מ'דארף נישט אזוי מורא האבן, ניין מ'דארף מורא האבן, ס'איז גארנישט אזוי, ס'איז גארנישט אזוי איזי גאואינג, באט איך זאג, מ'קען היינט מער לעבן אן אזוי ווייט ווי מ'האט געלעבט אמאל, ווייל די גוים האבן אנגעהויבן אביסל האלב גלייבן. ווייל א מענטש וואס גלייבט נישט האט נישט קיין שום סיבה צו זיין א מענטש. און זיי ברענגען די גרעסטע ראיה, גיי קוק אויף די נאציס ימח שמם. היטלער האט געזאגט און עס געשריבן אין מיין קאמף, די עיקר סיבה וואס איך האב, אז ער האט פיינט א איד, איז ווייל די אידן האבן אריינגעברענגט די מושג פון א מענטש זאל פילן שלעכט צו הרג'ענען א צווייטע מענטש, ער האט עס געזאגט מיט א לשון קאנטשעס וואס איז דזשואיש אינווענשאן, און אין דויטש האט ער עס געזאגט, איך האב א קליפ, אז דו ווילסט דווקא קענסט מיך מעטשן, איך וועל דיר שיקן די קליפ, א קליינע קליפ. סאו היטלער האט געזאגט, די עיקר סיבה וואס איך האב פיינט א איד ווייל זיי האבן אריינגעברענגט די מושג פון מענטשליכקייט, און זיי האבן עס אויסגעשפרייט אין די גאנצע וועלט. די אידן האבן אריינגעברענגט דעם מושג פון מענטשליכקייט, די אידן האבן אריינגעברענגט דעם מושג הרג'ע נישט א צווייטן, רעכן זיך מיט א צווייטן. און היות היטלער איז געווען א כופר, האט ער פיינט געהאט דעם מושג, ווייל ער האט געוואלט מען זאל הרג'ענען מענטשן. מען האט געוואלט אויסראטן אידן. און דאס איז געווען די גאנצע נאצי פארטי. און די גרעסטע קשיא גייט אויף די נאציס. און מענטשן וואונדערן זיך, ווער ס'קען היסטארי, די דויטשן, די דייטשן, די פאלק, דזשערמעני איז געווען די מאוסט ארויפגעקוקטע פאלק אין די גאנצע וועלט. פארן וועלט מלחמה זענען זיי געווען די גרעסטע, זיי האבן געהאט די בעסטע קאלעדזשעס, די גרעסטע סייענטיסטס, די גרעסטע פילאסעפערס, די גרעסטע דאקטערס, אלעס זענען זיי געווען טאפ טאפ אין די וועלט, די שטאלץ פון די וועלט איז געווען דייטשלאנד, פון די גאנצע וועלט איז מען אהין געקומען זיך לערנען, און עס איז נישט נאר געלערנט, זיי זענען אויך געווען זייער ארנטליכע מענטשן. יעדע מאל איז געווען א דייטשער א פונקטליכער, ער האט אויסגעקוקט ווי אזעלכע אנעסט פיפל, און ווי זענען אזעלכע מענטשן, אזעלכע ארנטליכע דייטשער צוגעקומען צו טון די ערגסטע זאך וואס אונז ווייסן אין היסטערי אז א פאלק האט אמאל געטון צו א צווייטן? די תירוץ איז ווייל דאס מיינט ווען א מענטש גלייבט נישט אין גארנישט. די גאנצע זאך וואס די דייטשע האט זיך אזוי אויפגעפירט מיט די ארנטליכקייט. און די מענטשליכקייט און די אנעסטי וואס זיי האבן געהאט איז אלץ געווען ווייל סאסייעטי ס'האט זיך אזוי אויסגעשטעלט, ס'איז אויפגעוואקסן א חברה איז געווען אזוי, יעצט קומען היטלער און געמאכט א ווינט אויף פארקערט איז מילא איז ער געווארן א חי רעה, איז נישט געווארן, ער איז געווען א חי פון די ערשטע מינוט, דעמאלטס האסטו געזען ווער ער איז, און דאס גיבט דיך מאר און לעס די פיקטשער אויף יעדע קויפער וואס דו קענסט אויפן וועלט. יעצט אויפן מינוט קען זיין יא, ס'איז א פיינער, ער טוט ער טוט נישט גארנישט, ער טשעפעט נישט קיינעם, ער וועט נאך העלפן אפשר אנדערע מענטשן. ברענג, מאך מארגן א ווינט אויף אקערדעס צו זען ווער ער איז. און אפילו די כופרים, גיי רעד צו זיי וועגן מענטשליכקייט, וואס טייטש מענטשליכקייט? וואס טייטש מאראל? איין טאג העט ער זאגן אזוי, נעקסט טאג העט ער זאגן פארקערט, איינער טרייען אזוי און אנדערע זאגן וואס ער זאגט איז אוממענטשליכקייט אבער וואס איך זאג איז מענטשליכקייט, און ס'טוישט זיך יעדע יאר, איין טאג איז אהער און איין טאג איז אהין, פארוואס האט נישט קיין שום סיבה, האט נישט קיין תורה, האט נישט דא גארנישט וואס זאגט אים וואס מענטשליכקייט איז, ממילא קענסטו אפטייטשן וויאזוי דו ווילסט, און דאס איז זיי טוען. און פארוואס בכלל טוט ער עס איז אלעס ווייל ס'איז דא מענטשן וואס גלייבן, און ער פילט פרעשור פון די מענטשן וואס גלייבן, און וועגן דעם מוז ער בכלל אויפקומען די מושג אז ס'איז דא אזאך ווי מאראל, און וועגן דעם מאכט ער זיך כאילו ער איז מאראל, כאילו ער איז א מענטש, כאילו ער איז א מענטש. ווייל א מענטש דארף איינזען, ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט, און באשעפער האט געגעבן די תורה, און יעדער איינער האט חשיבות, ווייל די באשעפער האט אים געגעבן חשיבות, און וועגן דעם טשעפע איך נישט יענעם. און וועגן דעם גנב'עך נישט פון יענעם, באשעפער האט אים עס געגעבן, איז באלאנגט עס פאר אים, איך וויל עס טאקע זייער שטארק, אבער באשעפער האט אים עס געגעבן, און וועגן דעם גיי איך העלפן יענעם, ווייל יענער האט א חשיבות. איז לאמיר זיי אלע זיך שטארקן, און אנהייבן איינזען די חשיבות אין א מענטש, ווייל די מער די עסט איינזען די חשיבות אין א מענטש, די מער עסטו אים וועלן העלפן, און די ווייניגער עסטו וועלן טשעפענען. איך האף ענק אלע פארשטייען. אויב איר ווילט נאר עפעס פרעגן, קענט איר פרעגן. האטס א פרייליכן טאג.